Гимназиянең миссиясе 21 гасырда милләткә хезмәт итүче һәм инде дөньяны үзгәртүче татар зыялыларын тәрбияләү. Аннан шундый бүләк Ягында да безнең туган һәм шул вакытта өч телдә камил сөйләшүче Казахстаннан һәм шул вакытта Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән укучылар, укучыларыбыз да булды. Гимназиядә үз һөнәрләренең остазлары, остазлары гына эшли һәм инде алар үзенең 64 проценты укытучыларының 64 проценты югары категориягә ия булса, алар арасында 4 атказанган укытучы һәм шул ук вакытта инде алар республикакүләм төрле грант ияләре дә. Белем бирү моделенә килгәндә, без инде аны чишелешкә бүләбез. Әлбәттә, инде ул төп дәресләр, инде җиде фән безнең татарча укытыла. Инде безнең өстәмә белем бирү программасы да бар. Милли мөхит, милли тәрбия үзенә ала инде ул. Инде безнең чорда ун җиденче дә укучы тапшыра. Көннәр укытудан тормыймы соң? Анда әзрәк укучылар тора. Ә бу бит бөтен укучы да тапшыра торган. Анда инде кем теләй шул ала, әфәнде. 156 бала, аннан 2000 нан артык бала, менә тора боларның.
Федераль университетына бара. Аннан тыш инде Төркиядә укыган укучыларыбыз да бар. Шул ук вакытта үзләренең белемнәрен Мәскәүдә дә дәвам итә укучыларыбыз. Дәресләрен арттырып җибәрдек, алар инде программада, алар инде барлыгы өчкә. Керәшулар да юк, наратлар. Татарча көрәш. Көрәшнең тарихы бар, үзенең фәлсәфәсе бар. Көрәш торманы, значит. Уйнап торыгыз, уйнап бетерегез аны.
Мондый мәктәптә милли көрәш турында ниндидер мәгълүмат балаларга бирергә кирәк. Аны менә бу физкультура дәресе тематикасына бер программа буларак, программаның бер өлеше буларак. Алар үтә, аны программада алар көрәш буенча үтәләр. Ә болай теге Секциясе юк бу мәктәптә, шуның турында әйтәм мин. Ә программада керә татар көрәше мануфактура. Менә шул вакытта инде безнең укучыларыбыз да алар белән берлектә. Ә әти-әниләрнең менә андый очрашуларда катнашуы күпме тирәсе тәшкил итә? Ну, без бит булган 100 процент дип алсак, яртысы, яртының артыграгы. 70-80 катнаша.
70-80? Әйе, әйе, катнаша.
Синең моңа өстәп кенә әйтәсең килмәде. Безнең күп мәктәпләрдә әти-әниләр белән очрашулар, җыелышлар анда. Әгәр дә без мәгариф системасын алга таба этәрәбез дисәң, менә мәгариф системасы белем бирү өч нидән тора? Укучылар, укытучылар, ата-аналар. Безнең пока ата-аналар читтә. Менә бу мондый гимназияләр, тем более, ата-аналар шушы мәктәп эчендә йөзәргә тиеш, уку процессында катнашырга тиеш. Шуңа күрә алар шундый бурыч куялар, монда ата-аналар теге монда килмәй дигәни түгел. Алар мәҗбүри шимбә дәрескә килеп дәрес тыңлыйлар, аларның куелган график куелган. Ата-ана килеп үзенең баласының ачык дәресенә керергә тиеш. Рәис менә шулай итеп алып баралар. Бүген ата-аналар мейвалар. Ярар, ә бүтән мәктәпләрдә дә бармы ул әти-әниләрне дәрескә чакыру? Балалар аша әти-әниләргә җиткерсә, менә сез шушы, шушындый көнне сезгә шушындый календарь көн куелган, мәктәптә, ачык дәрестә катнашу, мәсәлән. Алар аны тыңламаслар идеме?
Юк, кылмыйлар. Ну, мин Маратлаш менә хәзерге ата-аналарның менталитеты әле безнең ул формалашып бетмәгән дип әйтәйек. Менә аларның әле үзләре белән эшләре. Шушы бик авыр түгел. Аның өчен бөтен класста куярга кирәк камералар. Э, система онлайн кертергә. Керсә кермәсә мин болай әйтәм, әти-әнигә тәкъдим итәргә. Әти-әни ул ул безнең иң аксаклый торган менә өлеш. Карыйсы килсә дә, карыйсы килмәсә дә. Әти-әниләр белән эшләү кирәк. Дөрес әйтә. Тел мәсьәләсендә бигрәк тә шәһәрдә балалар бит алар үз аңы белән түгел, әти-әни бит аларны котырта. Давай сез монда бармагыз, менә монда барыгыз. Әти-әниләр безнең алар белән эшләү җитми, ул дөресен әйтергә кирәк. Аны мәктәп гаебе дип әйтеп булмый, ул гомумән без Ул мәктәпнең дә ни, эшләп бетермәгән. Менә чит илләрдә бит ата-аналар мәктәптә яталар, алар да процесста катнашалар. Менә аны без тартырга кирәк. Менә ул, менә ул мәктәп мисалында менә аны Менә күрсәтеп. мисал, ярар, э, Аны мин, дәүләт э, сәясәте мин, кертә. минем балам укый Әйе, сәясәт мәктәптә. кертә кирәк. Әйе, әйе, Мәктәп белеп. җитәкчелеге миңа әйтә, э, безнең мәктәптә шундый, э, э, Тәҗрибә бар, без әти-әниләрне мәктәпкә дәрес тыңларга чакырабыз, үзләренең балалары белән кызыксыну, мәктәп тормышы белән танышу өчен. Ә сезгә менә тәкъдим итәбез, без шушындый атнаның яки шушы айның шушы көн, шушы көннәрендә сайлап, үзегезнең мөмкинлегегезгә карап, шушы дәрестә катнашсагыз иде, дип аңа мөрәҗәгать итәргә, язмача җиткерергә әти-әнигә.

керә, шул ук вакытта проектлар эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр һәм мин югары уку. Сезгә кызыклы тәнәфес проектын тәкъдим итәм. Бу проект беренче сыйныфлар өчен ясалган иде безнең. Имла утыргыч өлеше төймәсенә баскач, һәр хәреф үзе турында сөйли башлый. Рәсем ризык сүзләрендә була Мине күрергә. Мин сигезенче сыйныф укучысы, сезгә аралаш проектын тәкъдим итәм. Без бу видеоларны төшергәндә үзебезнең кызыклы вакыйгаларны төшерергә тырышабыз. Исәнмесез, укучылар, хәлләрегез ничек? Дәресне башлыйбызмы? Әйе!

Илнәзик, сосу җайланмасы.
Шулы бер фильм бу. Әйе, алар шул берничә аларның серияләре бар. Бүгенге көндә укытучылар бәйрәменә дә инде алар яралаш эшләп яталар.
Оператор үзегезнекеме? Әйе, тәрбияче абыйлары төшереп, алар белән берлектә эшлиләр. Үзләре монтажларга да өйрәнделәр алар. Юк, алар күп проектлары буларның шаян тыга китеп бара. Резюме ничек булды?
Аралаш? Юк, моны сюжетның.

Ди.
Аның булгандый ике әтәче, берсе ак, икенчесе кара. Ак әтәчкә әби Чукмар дип кушкан, ә карасына инде Тукмар дип кушкан. Чукмар чукырга бик оста булган. Тукмаев сезгә үзебезнең Безнекеләр проектын тәкъдим итәм. Безнең гимназиягә белгәнегезчә бик күп шәхес килә һәм без алар белән кызыклы әңгәмәләр ясап, үзебезнең YouTube каналыбызга куеп барабыз. Безнең бу проект рәвешендә балалар үзләрен оператор, монтажер, алып баручы рольләрендә сыйлыйлар. Көн хөрмәтле кунаклар, мин сезгә үзебезнең Тугандаш проекты тәкъдим итәм. Төрле телләрдә күренә. Аларның аермасы беренче хәреф төрек телендә е хәрефе белән аерыла. Шулай итеп, безнең инстаграм челтәребездә. Ның максаты, татарча һәм инглизчә яңгырашлары бөтен. Охшаш сүзләрне табу өчен, без инглизчә.

Комиксның эчтәлеге булып, ТАССРның ничек барлыкка килү тарихы язылган. Әлеге комиксның рәссамы, безнең унберенче сыйныф укучысы Урал Нургалиев. Ул әлеге рәсемнәрне график планшетта ясады. Сезгә ябыштыргычлар проектын тәкъдим итәм. Безнең гимназиядә дизайн белән кызыксынучы кызлар-егетләр бик күп. Мисал өчен, минем классташым Илсөя шундый матур Актанышка һәм Гимназиябезгә багышланган ябыштыргычлар ягъни наклейкалар ясадым. Алар хәзерге вакытта бик популяр, аларны тормышта да төрле җирләргә беркетеп була. Һәм без шундый матур рәсемнәр продукциясебез аша үзебезнең туган җиребезне һәм укыган урыныбызны популяштырырга телибез. Молодец, рахмат.
Так. Исәнмесез, кадерле кадерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн, кадерле кунаклар. Минем исемем Фардиева Анисә. Мин Татарча, русча,

Үзйөрешле автомобильләр, авыл хуҗалыгында автоматлаштыру, IT-технологияләр бөтен җирдә дә бар. Шуны истә тотып, без гимназиядә Россия Федерациясе мәгариф үстерү дәүләт программасының Цифрлы икътисад милли программасына каралган цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проектыннан 3 миллион сумлык күләмдә грант оттык. Һәм шушы грант кысаларында без шушы стеналарда Рамеев исемендәге укыту IT лабораториясе оештырдык. Без бу лабораториядә бүгенге көндә өч укытучы эш, хезмәт куябыз. Бүгенге көндә балалар укуда катнашалар. Без кечкенә балаларны бияләр ясыйлар, аннан, аннары инде без робототехника, программалаштыралар аларны һәм робототехника, Java кебек Телләрне өйрәнәбез. Анимация һәм визуализация кебек фәннәр. Һәм әйтеп үтәсем килә, безгә, без балаларга тагын мәгълүмати куркынычсызлык дәресләре кертәбез. Алар интернетта үзләрен ничек тотырга, мошенниклардан һәм вируслардан ничек сакланырга кирәк икәнен өйрәнәләр бу дәресләрдә. Технология белән кызыксынган башка мәктәпләр дә бар. 600 бала, киләсе елларга 700-800 бала катнашында чаралар үткәрәчәкбез. Бу чараларга IT технологияләр, IT технология белән эшләгән белгечләр, шулай ук фән эшлекләрен чакырып, өчен программалар ясый алачаклар. Хезмәт базарында аларга бу бик зур өстенлек бирәчәкләр. Алар бик зур өстенлек бирәчәкләр. Алар шәхси һәм коммерцияле проектларда катнаша ала. Дәресләр безнең татарча бара. Терминологиягә килгәндә, без күбрәк инглиз сүзләрен кулланабыз, чөнки безнең программаны алыштыру инглиз сүзләре кулланыла. Ә дәресләрне татарча алып барабыз. Терминология безнең, мәсәлән, while, if, else, алар инглиз сүзләре. Әлбәттә, без бәребез татар телендә дә терминологияне булдырырга тиеш. Булмаган терминологияләрне инде без инглизчә кулланырга тырышабыз.

Теле менә хәзерге заманнан калышмаска тырышып чыккан һәрбер техниканы өйрәнеп барабыз. Фетр, фоамираннар кулланып рәсемнәр ясыйбыз, паннолар ясыйбыз, акриловый краскалар шулай кулланабыз үзебезнең эшләребездә. Чигү элементларына өйрәндек, менә безнең чигү машинасы. Икенче сайларның спорт, хәрәкәт һәм сортларда кирәк, һәм икенчесе инде медицина хезмәткәрләрен күзәтү астында даими тора. Менә безнең инде мәктәптә, инде

Балаларга теге әйбәт укуына карап кына түгел, һәркырлы без аларга ни бирмәкче булабыз, алар рейтингын эшләде. Менә шул бая әйткәнчә, ата-аналар белән эш, тәрбия мәсьәләсенә үзен-үзе тотышы, ни бозмаймы, тәртип бозмаймы, ну, бөтенесе бергә. Менә монда. Безнең унбиш укучы җиңүче, ике төркемдәге ике төркемдә безнең унбиш укучы җиңде һәм инде алдагысы елларда Энгель абыйчы ярдәме белән алар инде чит илгә чыгарга Чыгу бәхетенә ирештеләр. Бер ел Ике ел чыгару. Испаниягә барса, алдагысы елны инде алар Чехиядә үзләренең инглиз теле буенча белемнәрен ныгытса, Испаниядә инде алар Испаниядә җыелган татарлар белән аралашып, үзебезнең милли гореф-гадәтләре буенча да инде мәгълүмат биреп, алар белән белән Ел чыгара алмадык, пандемия булгач. Кызыксындыру чарасы. Әйе, пандемия булгач яшән, ну без аларны. Монда нәрсәләр бар инде?
Моны бер хәл итеп тора да. Моны укыгыз, менә бит.